Кулымда көмеш кыңгырау гәҗите. Менә Лилия әйтә, языл әле, языл, Гөлназ апа, дим. Әйтәм, нәрсәгә кирәк соң бу, нәрсә бар соң монда, нинди кызыклы әйберләр бар монда, менә. Ә баксаң, Лилия миңа сөйләп күрсәтте. Шыннан да, дуслар, үзем дә кызыктым моңа язылырга. Менә тиз генә сөйләп ала Лилия.
Бу беренчедән татар телендә республикада балалар өчен чыга торган бердән-бер газет. Беренчедә. Ул 8 битле, төсле булып чыга. Атна саен чыга, шимбә көнне атна саен һәрбер йортка килергә мөмкин. Хәзерге вакытта 2020 елның икенче ярты еллыгына язылу бара, подписка бара. Бәясе ни бары? Бәясе ни бары 498 сум. Ярты елга. Бу почта аша өегезгә яздыртканда. газетабыз сигез биттән тора беренче полосабызда без менә шундый билгеле бер уңышларга ирешкән сәләтле балалар белән таныштырып барабыз газетабыз кабатлап әйтәм республика күләм тарала һәм хәтта россия күләм тарала икенче бит ачык ишек полосасы анда без республика балалар тормышында булган яңалыклар белән таныштырабыз менә күргәнегезчә фотоларын биреп барабыз Өченче полоса күңелемдә шигырь туды. Балаларның үзләре язган шигырьләре белән таныштырып барабыз. Ә бу бик мөһим, чөнки һәр балага үзе язган шигырьне менә шундый басма форматта гәҗиттә күрү, күрү ул инде күңелен үстерә, канатлар куя тагын иҗат итеп үстерергә. Һәм шушы көмеш кыңгырау аша бик күп журналистлар, бик күп шагыйрьләр үсеп чыккан. Шуның берсе үзебез дип торабыз. Дүртенче полоса безнең төсле полоса. Без монда яңалыклар, интервьюлар бирәбез, кызыклы әйберләр, балаларга кызыклы булырлык әйберләр. Мәсәлән, бу санда кызыклы фактлар биргәнбез. Менә син дә миңа ошыйсың мәсәлән бераз гына теге балалар яшүсмерләр күңеленә кызык булырлык мәхәббәт турында инде әйме билгеле танылган балалар белән әйтик менә күптән түгел безнең зөләйха күзләрен ача фильмындагы йосыф белән әңгәмә чыкты шулай анда уйнаучы әйе йосыф белән әңгәмә аннары теге сестра башкорт башкортстанда сугыш вакытында булган хәлләр әйе әйе ага сеңлекәш фильмыннан әйе сеңлекәш фильмыннан андагы төп герой белән малай белән дә әңгәмә ясадык менә шундый балалар һәм балалар дип әйтүем инде бу мәктәп яшендәге балалар өчен кызыклы полоса бу бишенче полосада безнең юаныч исемле полоса Балалар бакчасында тәрбияләнүче сабыйлар өчен менә күрәсезме монда ниндидер э, скамвордлар, уеннар, балалар өчен кызыклы шигырь, мәсәлән, мондагы э, тәрбиячеләр үзләренең э, эш методикасы белән, алымнары белән, уеннары белән дә уртаклаша ала, шулай ук менә фотолар белән төсле дип күрәсез. Алтынчы полосада без билгеле язучыларның, әдипләрнең, шагыйрьләрнең әсәрләрен шигырьләрен, хикәяләрен, шигырьләрен биреп барабыз. Сан аша инде, сан чиратлаштырып. Әйтик, бунда Кадыр Сибгатуллинның шигырьләре, балалар өчен шигырьләр. Җиденче паласа яшь үсмерләр өчен. Менә монда бу инде 24 февраль гашыклар көне уңаеннан булганда кызыклы тарихлар, мәхәббәт тарихлары бирелгән балалар үзләре иҗат иткән, күрәсез, әйме?

Билгеле вәкилләре, кайда укырга мөмкин, менә шундый рәвештә дә таныштырып алабыз. Бу полоса безнең яшүсмерләр өчен. Һәм соңгы 8-нче полосабыз безнең монда хикәя яисә әкият. Ул әкият гадәттә балалар үзләренә бысы язган әкият була инде, бысы менә исемсез хат. Шул 14 февраль уңаеннан кызыклы бер тарих. Анда аста безнең безнең календарь рубрикасы. кызыклы көннәр, бәйрәмнәр, даталар турында, аларның тарихлары турында сөйлибез. Яисә рецептлар куеп барабыз. Рецептлар кую белән шәхсән мин үзем шөгыльләнәм. Аннары э, мәзәкләр, кызыклар, Ләйлә бер вакыт дигән рубрикабыз да чыгып килә. Безнең монда менә мәзәкләр куелган. Ләбиб Леронның кызыклы шигыре. Гомумән, ничә яшьтән ничә яшькә хәтле балалар өчен инде бу? А, бу газет безнең балалар бакчасыннан алып Яшүсмерлек чорыма җиткән, яшүсмерлек чорыма балалар өчен. Кыскача гына әйткәндә, балалары булган һәрбер татар гаиләсенә.
Ул әле балалар өчен генә түгел, ул беренче чиратта әти-әниләр, әбиләр, бабайлар өчен дә бик файдалы. Менә мин бер апаны беләм инде, кибетче. Ул миннән сорап, әби кеше оныгы бар газетаны яздыртты мин оныгым белән татар теленнән әдәбиятыннан ие эшләрне фәкать шушы газетага телебезне саклап калырга ярдәм итә аннары балалар менә шулай иҗат итәргә өнди кулыңа тотып балаңа атнасына хет бер сәгать шушы газетаны укытып күрсәтсәң аның әлбәттә тел байлыгы татарча белүе бөтенчә бар бәясе дә инде 500 сумда юк ярты елга язылабыз